Una good morning, good afternoon, good evening. My name na Anthony for regular presenter for here for First Aid Immigrant Solution. And here we for the NACAN dey tell una all wetin dey happen for Italy or around Europe. So it's, the reason wey make me come today, may I say make I come still come shook my mouth for this story wey happen for Vicenza area. Now I say make I come see drop am so that my old followers and other people wey still dey watch me go fit still learn from this story wey still happen to our sister so wetin be this story dem say for vicenza area e get one girl wey dey come come dey work dey do okpo miliki work una know wetin be okpo miliki na na those people wey dey do ash work those people dey come come dey do that work at the end of the day na na dem come say the girl dey test am positive for coronavirus. So na the story now I wan shook my mouth put. So now I say make I say make una watch this video till the end, make una still lis ten and make una still take this advice how the story take play. Na I wan explain to una so. So before then, na Italy come still talk say for those people wey dey wey dey live night life work work those night life na all those people wey go dey enjoy wey dey drink dey dey drink in the night wey dem dey call movida wey say go dey dance and play for all those river side area so those people dem say dem no dey respect distance dem no dey give space if dem dey drink or if dem dey dance and all those things so those people fit still come increase the numbers of cases of corona for Italy. So Italy don still dey blow this alarm say make dem stand at alert say this coronavirus never finish like that make we still dey maintain this social distance we still use our face mask and we still dey use hand sanitizer as everything fit be when during this lockdown. So now I say make I come use this my YouTube channel still take pass this great information and this story wey happen to our sister so make we fit still use am still take learn I no use am I wan take use take laugh the person or take do any propaganda but na just to advise this our sister and people wey still dey know say still fall under this category go still take their own for inside. So this thing e happen to two pipu wey dey do dis road work matter and dis pipu one of dem dey forty three years while de other one dey twenty three years so both of dem was tested positive for dis San Bartolome de Vicenza hospital na there dem for hospitalize de twenty three years old Nigerian girl for USA of Berica na there Na im dem for confirm the girl after dem don do swap test for the girl. Na im the girl dem talk say the girl no get sign of coronavirus for body but after the swap test na im dem come see say the girl was tested positive. Na there dem come talk say dem no fit leave this girl. Dem hospitalize am until This girl test of swab test result negative, dem no fit leave am so she's hospitalized there in San Bartolo di Vicenza hospital. So the treatment is still going on. But series of questions wey dem come dey ask this girl alongside with the guy wey follow am come. So according to the news, dem talk say na the guy dey protect the girl. E fit be boyfriend, e fit be friend, e fit be person wey still escort am go

Dem see am but na different foreigner name na im show but di date of birth no coincide with di name of dat person wey show. I wan use dis one still take advice our brothers say all immigrants wey dey in Europe or any advanced country dem get database. Any name wey you give dem, If e no match di data base, any name wey e match am na im e go come out. Na im make am say if any letter comot for your name, na you be different name entirely. So na im make comma, full stop, letter, word, if e no dey your name, e no correct at all. Na im make am say if you dey do any passport, any document, if your name na James Osas with hyphen at the middle if that hyphen no dey na different person entirely na im make am una need to dey very careful and for those people wey dey give fake name dem fit use that one take deport you is an offence because it's a criminal act if you declare a fake identity and if dem make denounce or investigation on dat person, dem fit carry dat person go house because of name wey you change. So I say make I use dis one take warn any of my viewers wey dey watch dis video say changing of name is a criminal act make una no try am even though say una dey hospital or una dey anywhere because if una dey hospital anywhere dem still be under governmental sector dem fit know say you change name and those things fit result to e dem fit go lay complain on that particular person and the person fit risk deportation or jail terms because when you take do fake declaration na criminal act because if you dey if the government dey fight coronavirus so government suppose to or police or any other uh, governmental uh, forces dey dey work in line with these doctors in order to fight against this virus because wetin coronavirus don cause Italy or the world at large no be small thing o for country to lock down for 55 days no movement you think say na easy thing no you know a lot of companies wey close na make am dem no dey like to take am easy again with anybody so if you get this virus Dem tell you say make you stay for house for quarantine or make you stay for hospital, stay. If dem no be, if dem no dey ask you say make you stay because of say you be black or because of say you be foreigner. Dem dey ask you say make you stay make you no fit spread dis virus for more pipu. Na im make dem dey tell you say make you stay because the way dem dey ask dis girl question na Na im dem come ask this girl say, how many people you come in contact with? Na im the girl no gree, he refuse to talk because of say maybe he fit dey shame because of the work wey dey do or he fit feel say he no wan put those people wey come still patronize am when he dey do this okpo miliki work, he go feel say he wan put all those people for problem, the girl fit no talk. I say the reason why dem dey ask you question, I believe say Make dem still ask those people make dem go dey make dem still go do their swab test whether dem test positive or negative so that make dem for know their faith. If dem test positive, dem still quarantine dem or dem still hospitalize dem just as dem still do to that our sister wey still dey twenty three years wey still dey hospital now. So na im I say make I use this one still take advice um our viewers too. whether una dey under this category or una no dey under this category this thing fit happen to anybody e fit no happen to us say we dey do okpomiliki work but this girl fit give am one room or e fit share bed or e fit come greet any of our friends and, and family or una fit share a, a, class, a glass of cup together una fit still share ideas together you no know because of say she no get symptom for body say she get this virus because coronavirus no be all case e dey show for face e no dey show for eye but if una no respect social distances and all those um normal hygienic this thing una fit still collect this virus because this virus now the way the thing take dey spread now um they say e still dey come back again so na im make dem dey try to make sure say dem dey look for the way make dem take know the people wey come in contact with am so dat make dem for fit know weda those people still get am na or in fourteen days time weda the symptom go still come back na im make am dem say make dem still ask the girl but the girl refuse to talk after the guy don give fake identity and the rest of the day na im dem still write everything down and the guy forget say when you enter hospital camera dey everywhere with your face dem fit know your real identity and any place wey you dey for Italy na there dem come find out say this girl wey dey do okpo miliki so na 23 years e dey and e, e get resident for Trento and e dey come dey do okpo miliki for near Vicenza side you know see say the distance na two different region na the girl dey operate you understand go come for uh, uh, Trento Alto Adige go come Veneto come do okpo miliki dem still go back so Na den di vice sindaco for Vicenza kon tok say even dis girl so, dem ask social assistants, dem still ask interpreters, dem still ask oda non-governmental bodies wey dem dey call NAVA, wey dem weda dem know dis girl, na im dem tok say dem neva even hear of dis girl before, dem neva even see dis girl before. But dis girl no be spirit, maybe di girl neva even go ask assistance for social assistance service. or you never even need help of interpreter maybe na make the interpreter never still know am so na make i say make i use this opportunity take advise all my viewers all my followers say abeg this coronavirus still dey and if you get opportunity make una still go do test make una to know una faith Because a lot of pipo dey now na dem no de di symptom no dey show for dia body but dem dey carry di virus dey waka na those pipo na im dey dangerous pass just as dat case of dis girl now so di work wey di girl dey work now na no be work wey you go fit show you go fit respect social distance you understand so na im I say make I use dis my video still take advice Even my brothers wey still dey do shoroti, make una make sure say una still dey carry hand sanitizer follow body or make una still dey wash una hand regularly or make una dey use face mask. The same thing still apply whether you dey do um work for government work or you dey do fabrical work or any other work wey you dey do, make sure say you still respect all the rules and regulation because this coronavirus never still finish. E still dey go small small. Because our brothers wey still get am, dem most of dem no know their faith. Dem fit shake you normal way, at the end you go still collect from them. There you still carry am go house or carry am go any place wey you still go. Na so this virus still take dey spread. Na say make I use this video still take educate our viewers make we still dey careful so that make we no dey give wrong identity make we no dey fear say this swab test now dem wan still keep me for hospital so but dem wan treat you free dem wan make sure say you dey okay before dem leave you make you go house so if you find this video useful mona share am to una loved ones and mona click on the subscribe button and mona still share am so that this video fit reach everybody so that when next i come again if una still get question una fit still drop am for this my channel or call me for 35101230225 until we see you again for my next video una bye bye